Moro y bon dia, mi nomber ta Reginald, anto mi ta riba mi pagina cu yama Your Digital Entertainment punt NL of dot NL. Di cual mi tin hopi informacion, servicio y tambe nogoshinan digital cu por yuda bo e aña aki y tambe den e añanan benidero. Di cual cu tin un pagina cu yama Crypto Exchange. Anto eigenlijk e informacion aki of e video aki lo bay referente di e Crypto Exchange. Dicon Crypto Exchange? Paso Crypto Exchange ta eigenlijk un un negoshi of un un moneda ke kuminsá laga nos bisa si mi no ta ekiboká na dos mil ku el a bira sumamente importante den nos bida dikon Paso ya banconan y otro negoshonan ta aceptando e moneda aki cu ta Bitcoin y tambe nan ta aceptando otros monedanan. Tur loke cu no ta Bitcoin nan ta yama nan Altcoin. Dicon e informacion aki ta hopi importante pa bo? Pasobra si bo ta bezig of si bo ta den un plataforma di cual cu bo ta usando Bitcoin, Of bo ta pagando ku USDT, manera nan ta pidi sa, of bo ta pagando ku Ethereum, ta nifiká ku e video aki pa bo ta esensial pa bo skuch'el e te na final. Over di kiko e video aki ta bai? E video aki eigelik ta un anunsio pa bisa bo ku pronto lo bini un kurso di kripto anto e training ta wòrdu duná dor di coach Steven. Ken ta Stephen? Kia aki ta djis un korto mensahe òf un korto referensia over Stephen. Stephen ta un persona ku a kouch mi tambe, di kual ku e ta trese tur e topikonan dilanti, kon pa bo buska e mihó wòlet, kon pa bo buska un kripto, e estrategia, E ta husa ku e por a bira totalmente liber di finansia, ke men, su finans, e tin un libertat finansiero enorme. Anto esakinan tur ta kosnan ku for di eksperiensia di su trabou di e último, laga nos bisa, e últimonan tres òf kuater añanan, ku e ta. fulmente bezig kuné, di kual tambe e ta mustra nos kon ta trade, kon pa bo buska e e koin nesesario, e koin ku ta bai yuda bo den e e trayekto ku òf den e lunanan òf e ainan benidero. di cual cu bo tambe por yega na bo situacion financiero. Tin tres cos cu ta sumamente importante pa bo ta den e curso aki, Uno, bo mester tin tempo, dos, bo mester tin pasenshi y tres, bo mester tin placa pa inverti. Si bo tin tur e tres puntonan aki, anto e video aki ta pa bo. Awor mi ta bin bek riba e tres puntonan. Unu, bo mester tin tempu ta nifiká. Bo mester tin entre unu pa tres ora diario pa bo por lesa, buska, mira i skucha. Repetí, Bo mester lesa, mira i skucha. Si bo no tin esaki. Automáticamente e curso aki no ta pa bo, anto mi por bisa bo tambe cu e negoshi aki no ta pa bo. Hopi hende ta usando e sistema di bot, di cual pa cincuenta por ciento e ta bon, y con mi ta bisa cincuenta por ciento paso eigenlijk bo mes no ta haci nada, ta e robot ta haci e trabao pa bo. Pero kiko ta mas dushi? Ku bo mes hasi e trabou, anto bo krea asina ki bo libertat finansiero. Mi ta ripetí, pa bo mes krea bo libertat finansiero. Pasó via di e bòt, bo ta siña ku bo ta gana, pero kiko bo ta siña i kiko bo ta gana, esnan e diferensia ta. Pero den e training aki lo tuma ongeveer di bo un tres pa kuater luna. E kurso aki lo bo siña kon pa buska, ki ora pa buska, kon pa mira i si e koin òf e kripto ta bon pa bo i pa bo por sigui den dje. Invester den dje, pasobra si bo no inbertí, si bo no inbertí bo tempu, e kurso akí no ta pa bo. Tambe bo mester tin pasenshi. Dikon pasenshi? Pasó tin proyektonan ku ta proyektonan di un dia, e ta proyektonan di un siman, e por ta un luna, e por ta tres luna. P'esei nos ta yama e sistema di short, tambe tin proyekto ku por dura seis luna òf tambe tin proyekto ku por dura un aña òf mas. Tur esaki ta keda despues ku bo tuma e kurso kuantu nesesidat bo tin pa bo krea bo libertat finansiero mas lihe posibel. Si bo bisa ku bo tin e tempu. Pa hasi lesa, mira i buska. Si bo bisa ku bo tin e pasenshi. Awor nos ta bini na punto number tres, bo mester tambe plaka pa invertí. Dikon mi ta bisa esaki? Pasobra e kurso no ta gratis. Mi ta ripetí, e kurso no ta gratis. Pasobra e kurso aki ta solamente esunnan ku ta apto i ku nan ke hasi purke nan ta buska e libertat finansiero, outomátikamente e kurso aki ta pa nan. Tambe bo mes tin plaka pa bo por invertí den e moneda, den e kriptomoneda. Dikon mi ta bisa esaki? Pasobra bo mes tin por lo ménos un mínimo di doshen dòler Ethereum, anto bo misti un doshen dòler di USDT òf Bitcoin tambe, pero bo mester tin esaki pon'é. Dikon? Pasobra durante di e kurso tambe Steven lo organisá un momento ku bo ta bisa tene ke awe nochi òf mañan meinta, Nos tur ta bin huntu, anto nos tur ta bai kumpra un kòin. Anto bo mester ta alerto, bo mester ta aktivo, pasobra e momento ei bo ta bai dòbel bo plaka òf tripel òf sinku bia òf dies bia. Anyway, mi ta spera ku pronto lo mi tende di bo. Bo ta dismandami un mensahe ku bo ke ta den e training. Anto lo mi tuma kontakto ku bo direktamente unu unu. Anto anyway manera mi ta bisa semper te despues un felis djabièrnè bendishoná for de wòrki tambe un felis wikènt te despues ora ku abo tuma kontakto ku nos den manera ki bo tambe lo haña bo